Нарты тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, Тинчурин театрының әйдәп баручы актрисасы Гөлназ Наумәтова. Гөлназ, хәерле тәүлек вакытлары. Ничек хәлләрегез? Хәерле көннәр.
Хәлләр Аллага шөкер. Бүген менә шундый теге Бүгенге түгелдер инде ул кеше шундый ни көн. Бик продуктив. Иртә таңнан башлап тәртип радиосы, репетиция, менә инде хәзер сезнең белән очрашабыз. Гөлназ, менә сәхнә артында иң беренче сорауны шулай бирәсе килә. Әгәр дә сез профессионал театр тәнкыйтьчесе булсагыз һәм актриса Гөлназ Нәүмәтова турында китап язсагыз, Шул китапта нәрсәләр языр идегез? Ой, шундый катлаулы сорау. Артистка турында нәрсәләр языр идем, әйме?
Гөлназ Ногматова, Гөлназ Ногматова, фәлән фәлән елны туган, әйтим соң инде, 1980 нче елны туган, 22 декабрьдә, 22 декабрь бу бит татар театрының туган көне. Тикмәгә генә мин артистка булып Мәгәрмендер инде. Питрәч районы Ленина Какушкина авылында гади эшче гаиләсендә кечкенәдән үк артист булырга, актриса булырга хыялланган. Мәктәпне 1998 елда уңышлы гына тәмамлап, шул ук елны мәдәният һәм сәнгать Ул вакытта академиясе иде бугай инде ул. Мәдәният, әйе, мәдәният һәм сәнгать академиясенә укырга керә. Театраль факультетка режиссура бүлегенә. Нигә режиссура бүлеге? Артистларны ул елны җыймадылар. Режиссерларны җыйдылар. Кемгә кердегез?
Мин Раушан Шәриповта укыдым. Мин инде кире үк теге без быел артистларны җыймыйбыз дигәч, документларымны кире алып чыгып китмәкче идем инде. Ә, теге кабул итү комиссиясендә мине туктаттылар. Туктагыз әле, бигрәк тә шуның кадәр сәхнәдә буласыгыз килсә, сезнең бит мөмкинлегегез бар. Бу бит әле режиссер гына булу дигән сүз түгел. Бәлкем бик теләгегез булса, сез артист була аласыз дип инде мине туктаттылар да һәм Амин дигәнчә гына туры, туры килгәндер инде Аллаһ Тәгаләнең. Шулай иттереп мин 5 ел укып, уңышлы гына тәмамлап, шушы театрга бөтен материалларымны җыеп шушында килдем. Рәшит Заһидуллин. Ничәнче ел инде бу театрда? 2003 елның август аенда 19 августта, юк, алданрак бер атна элек, бер атна алдан килдем. Рәшит Заһидуллин янына, туп-туры режиссер, баш режиссер янына кердем инде. Беренче сораулары җырлый беләсеңме? Безне режиссерларны бит инде алай теге безгә күп күләм ниләр бирәләр теге тарих күп керә инде, тарихның төрлесе ул режиссерларның, ә ни мастерство өстендә ни безнең шул режиссура, сәхнә теле, Ә, сәхнә хәрәкәте, менә шул безнең төп һөнәрләребез инде. Җыр дәресе булмады, бию дәресе булмады. Режиссер сорага җырлый беләсеңме? Безнең андый дәресләр булмады, кирәк икән җырлыйм. Бии беләсеңме? Бию дәресе булмады, кирәк икән биим, дип җавап бирдем инде. Ярый алайса, әйдә бер атнадан димем. Бер атна булды микән, юк микән, берничә көннән син кил, без худсовет җыеп сине карыйбыз, диде инде. сәхнәдә үзеңнең осталыгыңны күрсәтерсең дип инде. Ярар, 19 августта килдем мин шул худсоветка күренергә. Һәм мин инде анда теге бик оста күрендем дип әйтә алмыйм.
Худсоветта кемнәр карады? Худсоветта мин хәтерлим, ул вакытта бит әле театрда күп кешене белеп бетермим. Рәшит Заһидуллин үзе бар иде, директор булган Фәнис Наилевич инде. Хәзер Шамил абый да хәтерлим. Зөфәр абыйның әйткәне бар, ул әллә теге ни будкасыннан карап торганмы соң инде звукорежиссерлар будкасыннан карап торганмы соң инде, аннан соң берничә кеше әйткәне булды инде менә Худсоветта без дә бар идек инде дип. Сәхнәгә мендем, софитларны кабызып җибәрделәр. Ой, башта мин ул, ул утка нык башта ни калдым инде кая. Андый шул хәтле теге бик якты нидә уйнаган юк бит инде. Ярар, җырлый башладым. Бик аның кадәр үк җырлап күрсәттем дип әйтә алмыйм. Бии башладым, биюем дә шулай ук. Берәр комедийный әсәрдән бер өзек әзерләп кил диде инде Рәшит Мөгалиевич әзерләп килдем. Ансы да теге икелеме икеле генә булды кебек инде үземә шулай тоелды инде. Үрмәләдем дә инде мин анда нишләп кенә бетмәдем инде. Ярар, ул көнне миңа без уйларбыз дип мине минем белән саубуллаштылар. Икенче көнне инде шалтыраталар. Әйдә без сине эшкә кабул иттек, сиңа роль бар дип. Минем инде ул шатлыгым, минем инде ул иң бәхетле көнемнең берседер инде. Эчемә сыймады ул шатлыгым. Һәм менә шул 20-нче 2003 елның 20 августыннан мин шушы театрда яши. Һәм ул нинди роль булды инде? Башта миңа Париж егете Әлфәнис э, спектакленә Сәвия ролен бирделәр. Ул безнең э, кайбер актрисларыбыз безнең декрет ялында иде. Ә, шуны әйтеп үтәсем килә. Теге мине ниндидер, ух, бу бик талант, талантлы артистка икән дип алганнардыр дип уйламыйм. Мин үземне шушы театрда нәкъ кирәкле вакытта, нәкъ кирәкле урынга килеп эләккәнемне генә беләм. Мин моңа нык инандым һәм менә шул тырышлыгым аркасындадыр инде 19 сезонын эшлим бит инде. Башта миңа Париж егете Әлфәнис спектакленнән Сәвия ролен вот итеп керттеләр инде.

Моның белән мин инде шактый гына танылдым дип әйтә алам, чөнки бу телевизордан телевизордан еш күрсәттеләр. Әле мин монда бу шушы яңа спектакльгә шул бала баласына бит инде ике состав без аны чыгардык. Монда шундый йолдызлы состав, Исламия апа Махмутова, Халил абый Махмутов, Фәрзәфәр Харизов, Э, Роза апа, Хәбиб Рахмановлар, Люция Галлямова, Люция Галлямова, Нуритдин Нәҗмиев, мәрхүмә Нурия апалар Валиева, э, Алмаз Фатхуллин. Алмаз Фатхуллин һәм э, Гүзәл Гайдуллина без менә ике составта идек һәм Илшат Сайфуллин дигән җегетебез бар иде. Менә шул теге иң шундый составка кереп китүем инде, шундый шәхесләр белән эшләве үзе бер миңа, белмим, Ниндидер бер менә бит ул бәхет дип үземне хис иткән вакытларым инде. Һәм ул спектакльне шул ук шул ук сезонда Хәлил абыйның юбилей кичәсе иде, аны телевидениега төшерделәр һәм телевизордан ышкына күрсәтәләр иде. Миңа инде мин Урамда барсам да, анда минем шундый бик коронный фразам бар иде. Бабай дип кычкыра идем мин анда. Мин инде теге мине таныган кешеләр миңа бабай дип кенә дәшәләр иде. Бу тагын мин инде, бу тагын миңа инде дип теге күтәрелеп тә карыйм шуны. Миңа дәшүләр була иде инде. Шулай итеп сезне театр дөньясында Нәфисә образы танытты. Нәфисә образы танытты. Әйе, бу шул. Ул минем үзе бер Беренче биш еллыгым дип әйтим театрда. Беренче биш еллыгым. Аннан соң мин тормышка чыктым, кияүгә чыктым. Алтынчы сезоным булганда мин йөкле идем, улымны таптым. Шул бер сезон өйдә утырдым инде мин бала белән. 2009 э, ел. 2010 елда мин эшкә чыктым да, чыгуга ук миңа тагын теге кеше урынына керттеләр. Без Себерләрне, бүтән Себерне йөреп кайттык. 20 э, ничә көн. Аннан соң инде Хаҗи әфәнде өйләнә дә э, Нәгыймә образын, ролен бирделәр. Аннан соң Шүрәле китте, китте, китте тагын. Аңарчы да мин теге шул беренче 5 еллыгымны мин ял итмәдем. Минем булмады андый теге кечкенә рольме ул, төп рольме ул, гел уйнадым. Мин инде теге һәрбер рольне ниткәндә дә көтеп аласың бит инде, артист ул рольне көтеп ала. Бу юлы миңа булмастыр инде. Һаман болай Тәмле әйбер күп булмый бит ул. Булмастыр инде, дип теге калтыранган вакытта да миңа юк, була иде рольләр. Мин декрет ялына киткәндә дә мин шундый теге востребованный, кирәкле булып киттем. Без әле роль чыгара идек ул вакытта Шәкүр каракны. Һәм декрет ялымнан чыгуга ук тагын бер-бер артлы рольләр, бер-бер артлы рольләр. Мин шуңа күрә теге бер зарланырлыгым юк. Менә шушы ничә ел дәверемне Аллага шөкер дип эшләп киләм.
Шулай Гөлназ, минем беренче сорауга кайтыйк әле. Сез театр тәнкыйтьчесе булсагыз, әйе. Актриса Гөлназ Нәмәтова турында нәрсә языр идегез? Менә шушы Антулуагыз турында Антулуа мин.
Башта инде мине башта Нәүмәтова Гөлназ сәхнәдә гел комедияләрдә уйный иде. Э, амплуасы комедийный жанрда әмма дә ләкин э, нидә горкиның максим горкиның тормыш төбендә тормыш тормыш төбендә ул безнең сәхнәдә инде теге кояш төшмәгән җирдә э, дигән исем астында барды инде э, ул ролемдә мин инде үземне э, Трагик яктан да күрсәттем. Миңа гел Нәүмәтова Гөлназ, ул күбрәк характерная актриса. Ул характерлы рольләр уйный торган актриса. Мин теге тәркече буларак сөйлим бит инде. Үземне өченчене якын куеп инде. Гел күбрәк характерный шундыйрак рольләр булып торды минем. Ә, лирик лирик героиняларга килгәндә миңа моны уйлап карарга кирәктер, белмим. Андый, андый рольләрем булмады да бугай. Ничектер мин үземне чыннан да теге, мин андый теге әйтәләр бит инде. Һәрбер актриса Сәрвәрне уйнарга хыяллана, Джульеттаны. Мин аларны студент дәверендә, студент вакытында уйнадым да, ярар, минем үземә шул вакытта студент вакытыннан ук шул характерлы рольләр үземә нык хас, үземне шундый рәхәт итеп хис иттем. Ахырзаманның ак бүресен уйнаганда, менә шулай бит, шуңа күрә теге хыялланып, Сәрвәр ролен көтеп көтеп Уйнармый калган утырмадым. рольләр бармы соң үкенечләр? Үкенечләр, Бардыр инде ул. үкенечләр, м, менә бер шундый бер мәл булды, бер ике-өч елдыр мин шундый хыялланып, шул минең м, Карменны уйныйсы килгән иде. Кара әле, авторга оныттым. Ярый, хәзер нидә сүз сүз барышында искә төшер. Карменның уйныйсы килгән иде. Ну, хәзер инде мин инде ул яшьтән чыккан. Хәзер алай иттереп, эх, менә моны уйнар идем дип теге көтеп утырган, менә менә шушы роль дип хыялланам дигән рольләрем Юк. Әле менә былтыр көз Ядәшне чыгардыгыз. Ядәш исемдә. Анда да бит яшь кызны уйнадыгыз. Менә шундый кызык бер чор. Бермәлне миңа көтмәгәндә генә дигәндәй әниләр рольләре бирә башладылар. Башмагымда мин инде шундый хатынны, кызым инде шундый кияүгә бирер яшьтә шундый мине уйнадым. Аннан соң Китте минем акча букчада, аннан соң китте кар урманда. Ә хәзер менә бу сезонда миңа гел минем партнерларым да яшь, миңа яшь образлар, яшь рольләр бирәләр. Әллә яшәрә башладым мин? дип шаярам инде. Белмим инде ул ничектер нәрсәңә карап ул бит режиссер бирә, син үзең рольне сорап алмыйсың. Ну менә хәзер сөйләшеп килгән роль бармы?
Гомумән, менә безнең театрда, театрның репертуарына килгәндә, мәсәлән, юк, һәрберебезнең мин кеше роленә берничек тә нитә алмыйм, претендовать итә алмыйм. Э, болай әйтәм бит менә шул карманнан соң бермәлне каренина э, шундый теге хисле хисләргә бирелеп китә торган Хатыннарның исем килгәндер инде. Менә юк әйтмәс идем. Менә бу рольгә генә көтәм. Эх, дип.
Сезне Лиза Боярская белән чагыштыручылар юкмы? Юк, син беренче әйтәсең. Шикелле.
Параллель бар шикелле. Бар кебек белмим, әле беренче генә. Ярар, Гөлназ менә сезнең тормышта, иҗатта тагын зур бер ролегез ул Елена төш спектаклендә. Төш турында сөйләшеп алыйк әле. Ул миңа калса сезне яңа яктан ачты. Төш спектакле. Яңа яктан, әйе, бу минем гомумән театрда, белмим, ул Ул минем беренче шундый зур ролем. Төп рольләрдә уйнаган бар, аңарчы да теге бар иде шундый теге героинялар ниләр. Ә бу роль ул теге башыннан ахырына кадәр сәхнәдә һәм ул теге сәхнәдә генә булу түгел, ә менә шушы 2 сәгать эчендә син 17 яшьтән алып 50 яшьлек хатынга кадәр менә шушы яшәү чоры. Ул бит унҗиде яшьтә син бер төрле буласың, егерме биштә икенче, утызда син бит инде өченче. Менә шул һәм ул этапны ул төрлечә уза. Ул минем шул хәтле бик кадерләгән ролем. Һәрбер рольне дә кадерлисең инде, чөнки син образны тудырганда, рольне чыгарганда, син анда бит инде бөтен җаныңны, бөтен булганыңны бирәсең. Ә Елена образына килгәндә, Ул минем менә гомумән үземнең нинди хис кичерешләрем бар, мин аларның барысын да кичергәнмендер. Беренчедән, миңа шушы рольне режиссер шушы э, рольне кулыма тапшырганда, башта шушы 50 биткә якын 48 битне книмесе инде ул. Шушы бөтен тулаем пьеса белән тапшырды да, менә төп рольдә син дип мин башта укып башта идем. Дип рольдә мин укып чыктым, шундый ул канатлану хисе, ул андагы хисләр. Хәзер тора бара укыйбыз, перечитка вакытлары, репетиция вакытлары. Мин аны бер күзлектән күргәнмен дә, режиссер икенче күзлектән күрә икән. Ә мин әле үземнең кысаларымнан, мин аларны атлап чыга алмыйм әле, ниндидер минем теге барьер, ни бар, мин моны булдыра алмам дигән курку хисе уянды. Ә, репетиция вакытларында һәм шулай э, репетицияләр барган вакытта инде тукташу ә, әгәр дә мин моны булдыра алмасам нишләрмен бу бит бу шундый роль мин әйтәм син я пан я син пропал русча әйтмешли я син каласың мин әйтәм гөлназ я син театрда каласың да ниндидер зур дәрәҗәле бер урын аласың я Аллаһ әкбәр, все, театрдан китеп барасың дип менә мин шушы юк уртас бернинди уртасы да юк моның. Я кит, я эшлисең һәм ни булып инде я э, китеп барасың. Аллага шөкер, ул э, спектакль чыккач, ул нык менә күпме журналистлар да Мине, мине интервьюларга чакырдылар, аның турыда язу, күпме яздылар. Бер нинди тәнкыйть сүзе дә ишетмәдем. Туфан ага мәрхүм үзе ике тапкыр килеп карарга өлгерде. Беренче тапкыр карагач, ул шок кыяфәтендә иде. Ул сәхнәгә менде дә, ул Менә мондый җугалган кыяфәттә, күзләр күзләр яшьләнгән ничектер, ни килде дә миңа беренче минем кулымны кысты. Мин дә шундыйрак халәттә инде. Ничек уйнап чыктың син моны? Ник шуның кадәр йөрәгеңне биреп уйныйсың, йөрәгеңне сакла, балам, диде. Ә мин дә аңа теге сорауга сорау булып, Ә нигә шуның кадәр яздыгыз соң? дидем дә, моны бит башкача уйларга мөмкин түгел, мин әйтәм. Аннан соң бөтенеп залда алдында барыбызны да инде матур сүзләр әйтеп, режиссерга син моннан соң минем өчен гениаль режиссер, син бит моны мин язганнан да яхшырак куйгансың дип. Менә бу инде минем шушы ролем һәм бу бит мин Декрет ялыннан соң чыккан роль инде бу минем. Бу минем театрда икенче этабым башланган чорым. Дип саныйм мин моны. Һәм мин аны шундый уңышлы дип саныйм. Теге беренче этап ул балалык булган әле ул. Ул ниндидер әле теге канатлы, ниндидер балалык, җилбәзәлек, шундый чор. Ә менә ул икенче этап инде син, беренчедән, ана, Икенчедән, син инде шундый, сиңа инде җаваплы рольләр бирәләр. Һәм шушы роль белән мин бит инде Атказанган исемен дә алдым, Аллага шөкер менә. Ул минем инде, минем тормышымда менә гел сагынган чорым, ул минем менә шул чыгып. Гөлназ, менә ул спектакльгә 10 ел хәзер шулай бит? 10 ел. Март аенда, әйе, менә нәкъ хәзер 10 ел, 12-нче 2012 елның март аенда чыккан иде. Менә 10 ел ул бит инде спектакльне чыгарасың да, теге ярар чыгардым, булды, бетте, китте, вәссәлам генә түгел бит инде ул, әйеме? Спектакль барсын, тамашачы килсен, тамашачы күрсен дип нитәсең, уйныйсың. Аллага шөкер, менә әле дә тулы залларга уйныйбыз. Сәбәбе нәрсәдә икән? Менә халык йөри бит. Халык йөри, беләсезме?
Монда бит актрисадан гына да түгел менә, ой, ярар, ул әйбәт уйнады. Куйганнан ой, кую, тагын үзе бер әйбәт бит инде ул режиссер. Һәм Иң төп ни инде, монда бит материал бар. Монда әсәр бар. Моны автор шул кадәр иттереп язган, ул һәрбер гаиләгә кагылган. Чөнки монда бер спектакльдә, теге кайбер ниләрдә бит инде бер проблема алына да, мәсәлән, мәхәббәт проблемасы, һәм спектакльнең башыннан ахырына кадәр гел, гел мәхәббәт. Ә монда бөтенесе дә. Монда баласызлык, Бар бит андый гаиләләр. Сектантлык.
Сектантлык.
Бу тормыш менә эчкүчелек. Ул нидә бит инде. Һәм гомумән без моны бик бик озак уйладык. Нәрсә җитми соң бу хатынга дип? Нигә ул менә шушындый шундый ире, аны яраткан ире бар. Барысы да бар кебек бит инде. Нигә соң ул шушы дәрәҗәгә, шушы тормыш төбенә төшә бу хатын дип. Һәм шундый нәтиҗәгә килдек, ул бу тормышта үзен тапмаган. Менә мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Нигә? Минем мин ана буларак теге состоявшаяся женщина битендә яме мин ана. Мин тормышта үземне таптым, минем яраткан һөнәрем бар. Мин шушы һөнәргә мин бала чактан ук хыялланып үскән кеше. Мин шушы һөнәрдә шушы менә күпме ничә еллар эшлим. Һәм теге эшлим генә түгел, өйдә генә утырып ни түгел, ә мин эшлим. Рольләр төрлесеннән килеп тора. Әйе, рольсез утырмыйм.
Рольсез утырмыйм, әйе. Ә менә бу Елена, ул Менә беренче проблемасы бит инде аның э, башта ук теге. Менә әтисез, әнисез үскән, әби генә аны тәрбияләгән бит инде. Ул менә шундый кысаларда үскән, ярамый, ярамый, ярамый. Хәзер э, кияүгә чыга да, ә ире аны ярар, теләсәң нишлә. Теләсәң нишлә, сиңа ирек бирелә. Менә кошны бит э, читлектә тотасың, әйеме? Ишекне генә ачып чыгарасың, кош кая барып бәрелергә белми. Кая очарга белми. Аның менә беренче халәте шулдыр. Икенче халәте инде баласызлык. Өченчесе инде ул яратмаган һөнәрен Ул менә журналист буларак хыяллана да, ә укытучы булып укытучылыкка укыгач, инде ул укытучы булып эшли, һәм ул үзенең баласы да булмагач, ул балаларны яратмый, ул анда гомумән ул менә менә үзен үзенең энергиясен кая куерга белми өйдә генә утырган хатын кыз барыбер бит ул канәгать түгел менә мәсәлән теге өйдә һаман шул бер үк эш аның менә каядыр чыгасы килә үзен каядыр кирәкле итеп табасы килә менә шул аның бөтен проблемасы шул ә менә бу проблемалар ул бит һәрбер гаиләгә барыбер менә бу гаиләдә мондый проблемасы бар мәсәлән Тормыштан канәгать түгел, кайбер хатын-кыз эше ошамый аңа, менә баласы юкмы, я тагын кемедер менә сектант булып киткәнме, кемедер эчәме аның. Менә күп бит. Менә бу инде э, авторга рәхмәт, Туфан Миннуллинга бик рәхмәт, чөнки ул менә шушындый әсәр язып калдырган. Менә менә әйтмәдегез катнаш никах проблемасы турында. Ә, катнаш никах, әйе. Ә, катнаш никах монда бик кагылмый, чөнки ире аны кысмый. Юк, менә син әйдә, син татарга кияүгә чыккансың икән, әйдә татар фамилиясен ал дип әйтми ул аңа. Әйдә, намазга бас дип әйтми. Шуңа күрә автор аны бик четерекле генә, әкрен генә, кырыйдан гына әйтеп уза. Һәм Елена да, менә мин бит инде рус хатыны, нигә син, нигә син татар дип ул аңа бәйләнми. Монда ирек бирелә. Катнаш никах монда зур проблема булып тормый.
Тагын сорыйм әле, төш безнең март аенда кайсы көнне була һәм кайсы көнне чакырасыз төшкә? 30 март көнне бу безнең пәнҗешәмбеме чәршәмбе көнгә туры киләме 18:30да төш спектакле инде без аны апрельдә теге тудыл ун еллыгы иттереп шулай иттереп билгеләп китмәкче булабыз бит инде аллаһ бирса менә 30 март көнне 18:30да безнең театрыбызда килеп

Әйе, яңа яктан. Беренчедән бу әсәр бит инде ак шигъри юл белән язылган. Шигырь белән.
Шигырь белән, әйе.
Шәхсән үземә, белмим, менә башка артистлар да әйтә инде аны, шәхсән үземә шигырьне мин укырга яратам, ә ул менә болай сәхнәгә чыгып яттан сөйләү ул Ул тагын да зуррак җаваплылык, ул безне нык куркыта. Ә монда син бит инде бөтен тулаем спектакль ул гел шигъри шигър белән бара. Беренчедән шул. Хәзер икенчедән мин монда Бик үземнең хисләремә бирелмичә, үземне нык тоткан, бөтен хисләрен эчтә тоткан хатынны уйлыйм. Хәйләкәр.
Хәйләкәр дип. Акыллы. Акыллы.
Әйе, акыллы, шәпшеми, үзен менә нык достойно, ул үзен кешегә күрсәтә белә торган, үзен бик дәрәҗәле итеп күрсәтә торган бер ханым. Галия исемле. Галия исемле.
Мин аның теге бөтен сюжетын ачып салмыйм инде. Тамашачыга кызык булмас ул алайса. Гөлназ, ә бу спектакльне тамашачы Ни өчен килеп карарга тиеш? Нинди сәбәпләр бар тагын? Менә ул яхшы әсәр. Яхшы әсәр, яхшы, яхшы куелыш, яхшы спектакль. Шулай ук монда бит йолдызлы состав, э, йолдызлы состав. Резидә Сәлахова безнең төп рольдә, Артем Пискунов. Яшьләребез Альбина Гашигулина, Венера Низамиева, Низамова Низамова. Әйе, Вера, Венера Низамова, гафу итегез, яшь кенә кызыбыз әле, быел гына эшли, шуңа күрә бераз ялгыштым. Ә, Салават Хабибуллин һәм мин дә менә театрыбызның атказанган артистлары ул Ирек Хафизов һәм мин. Мин анда эпизод күренештә, әмма дә ләкин барыбер күренеп күренеп алам. Ә, ни өчен? Монда тамашачы аны тәнкыйть ягыннан гына карамасын иде дим. Мгм. Теге беренче план белән генә түгел. Ага, монда героиня тискәре икән дип кенә түгел. Ул аның эшенә керсен иде, героиняның. Ни өчен дигән, бу нигә бу адымга ни өчен барган, нигә шушындый кешене яраткан дигән сорауларга бирелеп һәм үзенә нәтиҗә ясап, тукта, Болай ярамый икән дип. Әгәр дә менә шундыйрак хатын-кызлар бар икән, менә безнең героиня аны уйныйдырак, менә шундыйрак безнең героиня кебегрәк. Тукта, бу бит гөнаһ, бу бит ярамый дигән нәтиҗә белән чыгып китсен иде безнең спектакльдән. Ә Мәдинәнең үзенә килгәндә, мин аны бер дә тәнкыйтьләмим. Ул тискәре роль образда түгел. Бары тик ул Кирәкмәгән кешене яраткан. Ярату бит ул синең карап тормый. Бик акыллы әйттегез.
Син нинди кешене яратасың дип, әйме, әйбәт кешене генә дә героебыз бераз менә тискәре. Бөтен бөтен ялгышлык та, бөтен начарлык та шул менә мин аны үзем, үземә шундый нәтиҗә ясадым. Геройга барып төртелә. Әгәр дә Мәдинә ул кешене яратмаган булса, бәлкем бу хәл бу фаҗига килеп тә чыкмаган булыр иде.
Аңлашылды. Димәк инде гаеп хатын кызда, җаваплылык ир атта. Шулай килеп чыга инде. Бу минем үзем уйлап чыгарган сүз. Ага.
Җаваплылык безнең ир-ат җаваплылык. Ул гомумән без бит ир-атны шулай дип тәрбиялибез. Син җаваплы булырга тиеш. Менә шундый нәтиҗә белән инде әйе, җаваплылык иратта, чөнки ул җаваплылык аның өчен дә ала бит һәм хатыны өчен. Ярый, тамашачылар 7-8 һәм 20 апрельдә килеп карарлар, әле билетлар бар, шуңа күрә өлгерә алалар әле. Шулай итеп без сәхнә артында Гөлназ Нәүмәтова белән сөйләшүебезне тәмамлыйбыз. Гөлназ тамашачыларыбызга нинди теләкләр әйтер идегез?

Төшне апрельдә инде без. Апрельдә, потому что монда икенче состав инде хәзер.